W'abusua, yɛbɛdi nkɔmmɔ kakra. Wonim biribi, sometimes no, eh, yɛtaa tete words bi a ɛwɔ sɛ yɛka ho asɛm kakra. Sɛ wohwɛ a, obi tumi ka sɛ, sɛ mmasi, me na metɔ aduane ma no, me na metɔ aduane ma no di, na me na mehwɛ no. Abusua ayɛ wrong me me side no me me opinion a mewɔ ɛma nipa dansani ɛna nie sɛ ɛba ne sɛ woyɛ obi a wotumi tɔ aduane ma obi di woyɛ nipa bi a wobɛtumi aboa nipa a boa nipa ma no nya adwuma yɛ. Boa nipa ma ɔnyɛ adwuma nyɛ. Boa nipa na boa no ebia ɔte hɔ nom, wo na wotɔ aduane ma no di. Okay, bɔ no dwetire. Pɛ sika kakra, sɛ wowɔ sika wotumi boa no ma ne nsa kɔ n'ano mmɛboa. Daa, ɛnyɛ da biara na obetumi aba wo fie sɛ ɔba abɛgye kaprɛba akɔtɔ aduane adi. Nde abre a wode ma no kaprɛkaprɛ sɛ gee no kɔ tɔ duane gee no kɔ tɔ duane di no mpaakyɛ wei nipa hia mmoa saa nipa no ade dina wontumi nkan sika bi ma no sɛ ge na fa kɔ yɛ adwuma na tumi fa hwɛ wo ho sɛ deɛ ɛbɛyɛ a saa wansi de wansi na wode ma no saa sika no a wode ma no no ɛntumi like tam bia ɔmbɛha wo ɛfiri sɛ ɛyɛ obi a wama ni obi adwuma ayɛ no sɛ woma obi adwuma yɛ a Ɛno na ɛyɛ mmoa a wɔde ma boa nipa no sɛ ɔnyɛ biribi mma no ho. Na ɛyɛ saa sika no a wɔde ma no sɛ ɔnge ntɔ aduane ndi no, yɛse obi a wɔaboa no deɛ wɔma wo adwuma yɛ. Nti no, wowɔ adwuma, wowɔ adwuma yi, adɛn nti na wontumi mfa no wɔ adwuma mu? Sɛ bi a wowɔ adwuma bi ɛ, fa no wɔ adwuma mu. Sɛ wonni adwuma bi nso, na sɛ adwuma no a woyɛ no ontumi yɛ a, boa no sika sɛ ge na san saa, na fa saa sika wei fa kɔyɛ adwuma. Wate aseɛ? Fa kɔyɛ adwuma. Ma w'ani nkɔ sika no ho. Mma sika no nse. Tu no fo. Ka ho. Fa kɔyɛ adwuma. Ɔkɔ no sɛ ɛsi no yie a, ɔmmɛha wo bio. Wo ho atɔ wo. Sɛ ɛde, me, metaa te saa ways wei. Me na metɔ aduane ma no di, na me na mehwɛ no na ade ade. Obi nyɛ nkaa sɛ, me na memaa no dwatire, me na mebɔɔ no dwatire. Yɛntaa nte saa ways no. Me na mebɔɔ no dwatire ara sɛ, me na memaa no adwuma yɛ. Wɔma nnipa no adwuma yie nso a, wɔaboa nnipa no. Wɔde ase wɔaboa nnipa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nnipa no tan bia ɔmbɛhaw. Na saa sika no a wɔde ma no gitɔ biribi di gitɔ biribi di no, ɛno no ntumi mboa n'abrabɔ ma no move forward ɔmbɛyɛ sɛ wo. Wɔde ase ɛno no ntumi mboa no ma no mɛyɛ sɛ wo. Tan bia aduane sika no a wɔde ma no no, ɔbɛkɔ so ahyɛ w'ase. Anaa wopɛ sɛ ɔnkɔ so nhyɛ wo ase saa? Ma nipa no biribi, eh, wo nsam wɔ bi, wobɛtumi ayɛ ama no. Ɛnyɛ sika bebree na ɛde bɔ na ɛde bɔ obi o. Obi wɔ hɔ no sika kakra na wode ama no, wode maa no na wakasa akyerɛ no sɛ sika wei a mede maa wo yi, hwɛ so yie na ɛmbɛyɛ fa so de ɔkyerɛ bi yɛ dɛ ɛmma mene wo mmienu. Na ɛbɛyɛ fɛ, na ɛbɛyɛ ayi sɛ nimyam sɛ sɛ obi bɛka sɛ sɛ masi kura na ɛboa me ɛma mebɛduru pɛmpɛnsoɔ a maduru yi. Ɛyɛ animuonyamsɛm o, ɛnde ɛyɛ nnipa dansedi a ɛnyɛ o. Deɛ yɛbɛtumi ayɛ ne sɛ, bɛgye kaprɛ kɔtɔ aduane di, bra na like time biara no nipa no nso hyɛ w'ase, time biara ɔntumi nkɔ n'anim because saa sika no yɛ sika a yɛde bɔ bra. Fa tɔ biribi di na ɛnyɛ sika a ɔde rebɔ bra. Nti da biara sɛ ɔba abɛha wo, adɛn nti na wontumi mmoa no ama ɔno nso ntumi nyɛ baabi nsi sɛ da bi a ɔbɛgya wo haw. Wote aseɛ? Ebia wɔdamfo no me, woreyɛ adwuma bi, mewɔ ahokyerɛ mu. Adwuma no a woreyɛ no, ka wobɛtumi ama wo bɔs, ɛyɛ adwuma ni a wodeɛ, ka wobɛtumi ama wo bɔs afa mu adwuma no mu, ama me nso no, me nsa ɛkɔ m'ano nti no, wo nso woyɛ saa adwuma no a, me deɛ mete fie no, ɛwɔ sɛ time bɛ meba wo nkyɛn ɛbɛsrɛ sɛ boa me, na kɔm de me. Woma me saa sika no a, woasa aka sɛ wo na woyɛ deɛ, wo na wohwɛ me. Aberɛ a nka adwuma no mu koraa no, yɛhia nkurɔfoɔ a wɔbɛyɛ adwuma wɔ saa adwuma no mu koraa. a wodii kan ka kyerɛɛ me sɛ memmra hɔ mmɛyɛ adwuma no nti no, meba wo hɔ da biara a mebɛkeka prɛkaprɛ. Me nua no, wo nsam wɔ bi, nti woretwa mma wu ansa ansa na woaboa me anaa? Dabi, mennye nni sɛ wobɛtwa mma wu ansa. Woretwa mma wu ansa na woaboa me. Bere a wo nua ne me, me nua ne wo, wonim sɛ kɔm de me, m'adamfo ne wo, me ne wo na ɛkɔ, ka sɛ me ne wo na ɛkɔ na ɛba, ɛnna wuhu sɛ kɔm de me, menni adwuma yɛ, nti no woretwɛn ama kɔm ade me ama manyɛ asɛm na makowia obi adeɛ, anaasɛ woretwɛn ama kɔm akum me ansa na woaboa me, bere a wo nsa ngu bɛn ka wobɛtumi aboa me a, ka ma me ka pere bi sɛ de saa sika wei na fa yɛ adwuma. Na sɛ wode saa sika wei yɛ adwuma a, kakrakra ma w'ani nkɔ ho na ɛnyɛ fasodeɛ mma wo. Na sɛ saa sika no nso tumi mam so de me kɔduru baabi a, me nso no da biara nso no mɛkae sɛ ɛnyɛ wo a ka pɛmpɛ so ma duru yi, ka menduru hɔ. Ɛyɛ ne mmiam sɛm a wo. Wate ase abusua? Nneɛma bi sei no, ɛwɔ sɛ yɛsan te sɛ yɛbɛsua saa nneɛma wei. Ɛfiri sɛ obi wɔ hɔnom a, sɛ ɔyɛ a tumi tu ne bɔtɔ ma wo sika bi sɛ di saa sika wei na fa kɔtɔ biribi di, fa saa sika wei fa kɔtɔ atadeɛ sɛ a, na ɔnim sɛ ɔno wawie deɛ ɔreyɛ biara. Dabi, saa nnipa no ntumi mma nnipa no mmɛduru pɛmpɛnsoɔ bi a wɔbɛtumi ahwɛ ɔno ne n'abusua. Wate aseɛ? Nipa no, ɛnyɛ tan biara na ɔbɛsɛ w'ase. Kae sɛ, ɛnyɛ tan biara na ɔbɛtumi abɛsɛ w'ase. Enti no, boa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔno nso bɛtumi agye ne ho. Na saa sika no a wode rema no no, ɛntumi mma ɔntumi yɛ dɛn? Ɔmfiri w'ase. Tan biara no, ɔsɛ w'ase. Saa na wopɛ no? Menim sɛ dodoɔ no ara bi wɔ hɔnom a, mempene ma ɔne me mmɛyɛ pɛ. Nti sɛ chance bi koraa bɛda adwuma mu koraa no a, ɔmpene mma yɛmfa n'adamfo no. Ɔmpene mma yɛmfa ne nua no. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ne nua no, ɔde da biara ɛbɛka sɛ ɔno na ɛyɛ on top. Wate aseɛ, obi wɔ hɔ na ɔda bi ɔpɛ sɛ yɛka sɛ ɔno na ɛwɔ soro, ɔno na ɛwɔ bi. Wate aseɛ, obi kura da abusua yi mu a ɔpɛ sɛ yɛka sɛ ɔno na ɛwɔ bi. Na wo nkwa na ɔwɔ bi na da bi a yɛato yɛn ho agu wo so a yɛhaw no wonhu. Nti no kae wo nso wotumi boae a ama obi nso tumi nya baabi sii a. Nti ka yɛnhaw. Onua, ka yɛnhaw. Enti no, yɛnyɛ biribi mma yɛn ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nnipa a yɛwɔ nnipa pii no a wɔhia mmoa a wɔwɔ wɔn bɛn wo, w'adamfofoɔ, wo nuanom a wɔn bɛn wo a anka wobɛtumi ayɛ biribi ama wɔn ama wɔn a wɔn nso bɛtumi anya baabi asi. Dabi. Nti da biara yɛ yɛ yɛsɛ masɛe a da biara yɛsɛ masɛe nti saa na ɔbɛ no. Abrɛ nnipa no nso ne deɛ yɛka yi, ɔbɛtumi, ɔno nso wɔ n'abusua, ɔbɛtumi ayɛ dɛn ahwɛ abusua na waboa no sɛ ɔno nso nyɛ baabi nsi no, wonyɛ. Wonyɛ, da biara ɔmbrɛ wo nan ase, ɔmbɛhyɛ wo ase, ɔmbɛgye no akoa. Nti da biara na yɛhoro cars, eh, da biara na yɛnkɔ so nhoro mo kaa. Da biara na yɛyɛ mo yɛ sɛ boss. Ɛnkɔ no saa. Abusuafoɔ mɛsrɛ sɛ wo nso woboa nipa a, wo nso woboa nipa yɛ aduane sika wode ma anaasɛ twɛpɔn ada wode ma nipa no. Daabi, ma no adwuma yɛ. Ma no sika kakra sɛ de kɔyɛ adwuma. Na ɛnni ɛkorɔ ɛyɛ nipa wɔ nka yɛ a, ɔno nso ne wura mfiw. Na sɛ ɛnni ɛkorɔ kora ne wura fiw koraa no a, ɔbɔ adeɛ kokoroko yɛ ɔte soro yi, wahu deɛ wayɛ, ɔde ho nsra bɛma wo, onua. Ma yɛnyɛ tirimɔdenfoɔ. Na obiara nni hɔ a wawu a ɔde sika akɔda. Wo nua hia mmoa a, boa no. Sɛ ɛba no sɛ wontumi mmoa nso a, kaw no tom. Obi wɔ hɔ, ɔno a ɔntumi mmoa. Obi nso woboa no nso a, na ɔrekɔsɛe no. Sɛ Mesia a wɔrekɔfa no adwuma mu yi, ɔwɔ ma yɛayi wo adi. Ɔyɛ korɔmfoɔ. Dwuma wei a ɔbaeɛ yi, ɔbɛyɛ basabasa wɔ ha, enti mma yɛmfa no. ɔyɛ kwadwofoɔ nti ma yɛn mfa no ɔbi ɛbɛboa no sɛ o sɛ mɛtumi bɛboa no ama mama no sika kakra sɛ ɔmfa nkɔ yɛ adwuma no obi bɛkɔ akɔsɛ akyire wo a womboa no wo nso a wobɛkɔ akɔsɛ akyire sɛ wompɛ mu sɛ wompene sɛ obi mboa no because of sɛ like sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛyɛ sɛ wo nti nti woma no sika sɛ ɔmfa nyɛ adwuma a wobɛkɔ akɔsɛ sika no nti na ɛmfa wo sika mma no na wasɛe hɔ na ɛnneɛ korɔ nso de w'akyi brɛ wohu no a na wo nna asere onua Ɛyɛ ahomete o. Nti wei de mɛsrɛ abusua mu, mɛsrɛ, mɛsrɛ. Sɛ woda abusua mu, woda family mu, anaasɛ woyɛ nipa a like ɛɛ wɔde wɔ adamfofoɔ mu, na sɛ wo nkwa na wokɔ so, da bi a wo nkwa na yɛmbrɛ wo nan ase a, nti busa wo ho sɛ adɛn? Adɛn nti da bi a na yɛmɛsɛ wo nan ase? Mɛsrɛ momma yɛmboaboa yɛn ho. Ɛfiri sɛ, sɛ moyɛ mmienu na baako reforo soro, na sɛ deɛ ɔgena fam no pia no a, ɛnkyɛ. Obodu dua no obodu dua no kɔn mu sisi ara. Na sɛ woyɛ baako na woforo a, ayɛ den sɛ wobɛtumi aduru. Nti abusua, Nyame nka obiara ho. Me videos no, time biara metaa ka, wohwɛ a na woasubscribe ama me. Wo subscribe a, na kɛsɛ mede video bi ato hɔ a wo nsa bɛka. Nti wei de mɛsrɛ, sometimes obi tumi ka sɛ fa bra Imbo. Ɛnyɛ saa, ɛyɛ a na yɛnhu. Adɛn, womfa mma Imbo anaasɛ womfa nkɔ Facebook. Nti na ɛba no sɛ yɛnhu. Ade no nso me post no wɔ YouTube. Nti no, sɛ wo subscribe a, time biara no mede video to hɔ no a wo nsa bɛka. Nyame nka obiara ho na yɛsua adeɛ wɔ platform yi so.